Ħbieb, kif aħna, jien diġà bdejt nipprepara l-ewwel riċetta tal-lum. Nispera li kulħadd jinsab tajjeb, jien lest għalikom b'żewġ riċetti tajbin oħra. Proset u grazzi tal-kummenti sbieħ tagħkom tar-riċetti tal-ġimgħa l-oħra, jien vera ħadt pjaċir nippreparhom. Ad aqwa tip ta' ikel jien niekol id-dar kuljum. Illum għandna żewġ riċetti tajbin daqs dawk tal-ġimgħa l-oħra. Diġà bdejt il-curry tal-qara ħamra u ċ-ċiċri, kif ukoll sa nagħmlu beef stir fry bil-rump steak, għandna l-mushrooms, bżar, karrotti, monxtu, tomiet verament tajbin. Ħa nkomplu hawnhekk l-ewwel riċetta. Mela jien hawnhekk diġà bdejt naqli, għandi basla bajda u għandi tliet sinniet tewm. u magħhom sa nżid dawn ingredjenti. Għandna, bżar aħmar u bżaru aħdar, vuol dire ċili aħdar u ċili aħmar, dawk slajsjati hemmhekk, imqattgħin, u ħa nżidu l-ħwawar. Ħwawar għandna bżonn. Skużawni, meta titfa' ċili tagħmillek hekk. Mela mgħarrfa curry powder. Burdiri żewġ kuċċarini. Għandna bżonn kuċċarina turmeric. Għat-tom imma anki għall-kulur. Għandna bżonn gara masala li huwa taħlita ta' ħwawar indjani. Kuċċarina u għanna bżon il-cumin. Kuċċarina cumin. U li sa namlu sa nsajru għom emmek għal-minuta. Issa jiena hawnhekk ħa nipprepara kazzola bil-misħun ħalli nistgħu nsajru ir-ross. Mela, hawnhekk tfajna dawk il-ħwawar hemmhekk mal-basal. Qegħdin insajruhom. Ħa nitfa' il-qara ħamra Għandi qisu 300 gramm ma' qara ħamra, imma l-qara ħamra li qed nuża llum fil-verità huwa l-butternut squash li hija din hawnhekk qegħdin tarawha. Din hija butternut squash. Kull pumpkin għandu togħma differenti. Dan huwa l-butternut squash li għandu it-togħma tiegħu ftit iktar nati. Huwa naqra iktar diffiċli biex tneħħi l-qoxra. Sew toqogħdu attenti meta tqaxxruha, imma tajba mmens, waħda mill-favoriti tiegħi. U kif qegħdin insemmu l-qara ħamra u l-butternut squash, inselli għal dak is-supermarket li jinsab Għawdex għax żmien ta' Halloween kellu barra selezzjoni ta' xi għoxrin tip differenti ta' qara ħamra ġol-ħanut barra. fil-parapett għal Halloween. Kontu tafu li hemm iktar minn 300 tipi differenti ta' qara ħamra? Ma naħsibx li kontu tafu. U kif qegħdin fil-muża ta' kontu tafu? Kontu tafu bil-website tagħna aceline.media fejn isibu r-riċetti kollha tal-programm tagħna What's Cooking u fejn nidher jien. Ukoll il-programmi on demand. Mela hawnhekk ħa nkomplu din ir-riċetta. Mela ħa nżidu dawn is-spices. Għandna il- Cardamom pods, għandna store anise li hija distilla mimlija togħma, ħa nitfgħu xi erba', u għandi l-weraq tar-rant, dawk daħlu hemm, ħa nżidu one tin coconut milk. Nħawdu kollox, aħ l-irwejjaħ vera jfuħu diġà, dawk huma l-affarijiet li jagħmlu t-togħmiet f'dawn it-tip ta' riċetti, Mela, ħa nżid ukoll naqra ilma. Issa dan waqt il-ħin tat-tissir jista' jkun li rridu nżidu ftit iktar ilma. U ħa nżid ukoll a vegetable stock. Hekk tridu żżommuha vegan din, kunu ċerti li s-stock tagħkom ikun vegan. Jien illum di riċetti għal vegetarian. L-uniku ħaġa li tbiddilha minn vegan jista' jkun is-stock li tużaw. Issa, din sa nħalluha ssai issir għal xi ħmistax-il minuta, fil-verità sakemm il-qara ħamra ssir. U mbagħad fl-aħħar minuti nitfgħu għandna landa ċiċri. Hawnhekk bott ċiċri li jien saffejt. u dawk jieklu l-aħħar minuta just biex insaħħnuhom. Riċetta kważi lesta diġà u min jgħid li m'għandux ħin biex iżajjar, ma nemminkomx. Issa, ir-ross. Ħa nsajru r-ross. Hawnhekk għandi l-kazzola għaddejja bil-misħun ħa nżid żewġ star anise jew tlieta. Dawn se jagħmlu a perfumed flavour hemmhekk. U ħa nżid ukoll bastun kannella. Okay. Ħanżid melħ u li sa nagħmel ukoll hawnhekk għandi ross, għandi ross basmati, basmatic rice, basmati rice, skużawni, mhux basmatic kif ħarġitlek Manuel. Mela, u ħanżidu ftit minn dar ross hawnhekk, mhux ħafna. Tajjeb. U dak se nħalluh isir. Proprja ma' kull tazza ross li titfa', titfa' żewġ tazzi ilma. Dik hija r-riċetta tar-ross. Nerġa' ngħidilkom kif għamilna l-curry, għandna ftit ħin u Sur Direttur. Mela, qlejna basla u tliet sinniet tewm. Tfajna dawk is-spices, kellna it-turmeric, kellna l-cumin, il-garam masala u kellna mbagħad marfa curry powder. Żidna l-star anise u l-cardamom pods u l-weraq tar-rant, stock cube, il-bott tal-coconut milk u naqra ilma u dan sa nħalluh isir għal għaxar minuti. Ir-ross għaddej u ħa nipprepara għar-riċetta li jmiss, is-stir fry tal-beef. Hawnhekk għandi l-beef rump, 500 gramma beef rump imqatta' slices, biċċiet żgħar. Ħa nibdew il-salza, il-marinade għal dan il-beef. Sadattant malajr malajr ħa niġi hawnhekk ma' ġenb il-curry. Ħa nħawduh ftit, għandna l-curry tal-qara ħamra. Kważi lest, u hawnhekk ukoll għandna il-ross basmati, dak għaddej ukoll tajjeb. Tfajna is-star anise u l-bastun tal-kannella mar-ross. Mela ħa nerġgħu niġu lura, il-beef and vegetable stir fry. 500 gramma beef rump imqatta' biċċiet żgħar, slices, ħa nżidu dawn ingredjenti. Għandna bżonn Chinese five spice, hija taħlita ta' ħames spices, togħmiet tal-,

2 u tnejn minn dan ukoll. 1 2 Tajjeb ħafna. Issa li fadal għandna sesame oil u soy sauce. Għandna bżonn hawnhekk. Marfa soy U kuċċarina sesmi għax dan naqra qawwi. Daqshekk. U li sa nagħmlu nħawdu kollox flimkien. Issa li sa nagħmlu huwa dan sempliċi. Dawn it-tomit sa nħalluhom fuq il-bif biex jimmarina għal sija. Tgħidu li ma Manwel il-programm tiegħek laqas fih sija fih 25 minuta eżatt. Għax issa Jgħaddi l-ħin u ngħidlek għadda siegħa u nerġgħu niġu lura u nkomplu din ir-riċetta u hekk sa nagħmel. Mela hawnhekk bdejt inkompli riċetta jien il-beef stir fry mela ħanidlek x'għamil sadattant. Hawnhekk għandi basla ġo ftit żejt u dawk qed naqlihom flimkien, ok? Dan huwa il-bażi ta' stir fry ta' Nar għoli jaħrab. Mela sadattant li għamilt jien, kelli dak il-beef rump li għamilna l-marinade tiegħu u hawnhekk sajjartu għal minuta żewġ minuti ġot-taġen, ġot-taġen. Huwa kważi msajjar ara, qed tarah kemm hu sabiħ? Għandu bżonn minuta oħra ħin tat-tisjir, mela dak tliet kwarti huwa msajjar. Mela stir fries nagħmluhom malajr. Mal-Basal San Zidu għandna żewġ karrotti mqattgħin matchsticks u bżara ħmar imqatta' biċċiet kwadri. Dawk sejrin hemmhekk ukoll. Mela ħa niċċekkjaw il-curry u r-ross. Ir-ross jonqsu ftit u l-curry ħa nitfih. Hawnhekk għandna l-curry, ħa nżidu hawnhekk dak il-bott chickpeas, ċiċri. Laħlaħnieh u saffejtu. Issa kull ma rridu nagħmlu hawnhekk inżidu ftit kosbor frisk, coriander, vera jmur tajjeb miegħu. Qegħdin taraw hawnhekk ara. Ara xi ġmiel ta' curry. Nice, dak huwa lest. Tajjeb. Issa, is-stir fry apparti dal-ħaxix u l-laħa sa nżidu wkoll Ħa nagħmlu naqra iktar zalza. Mela ħa nitfgħu il-laħam hawnhekk fil-ġenb. Biex nagħmlu z-zalza ħa nagħmlu hekk, għandna żewġ imgħaref brown sugar. Għandna hawnhekk ftit iktar rice vinegar. Għandna ftit sesame oil Ħanħawduhom flimkien. Għandna naqra corn flour u naqra ilma u naqra minced garlic u ġinġa. Ok, u dak issa li sa nagħmlu għandi wkoll insejt ngħidilkom hawnhekk għandi beef stock pots. Hawnhekk għaddej issa irrid inżid dawn ingredienti Għandna s-sikkina, għandna l-faqqiegħ. Stir fry huwa malajr. Dawk sejrin hawnhekk, għanqat toħra. Tajjeb. Għanna ftit monx tu dawk san daħluhom l-aħħar minuta. Ftit monx tu hawnhekk u għanna ir-rice noodles u għanna wkoll il-beef stock pot. Mela jien hawnhekk ħan niftaħ il-beef stock pot. Ta' kumbat meta nagħmlu t-salza, meta nitfaw dik it-salza, nitfawha magħha ħalli żid iktar toma u tinħal. Mela hawnhekk għandna t-salza li preparajna, hawnhekk sa nitfa' is-stock pot. U dik issa tinħall meta nitfgħu z-zalza kollha flimkien ġot-taġen. Hawnhekk għandna ftit togħmiet li ħarġu minn ġol-beef. Dawk dieħlin hemm ukoll. Mela għandna z-zalza lesta, għandna l-beef u għandna l-ħaxix għaddej hawnhekk ukoll. Kollox ta' malajr. Ħa nżidu hawnhekk in-noodles. Għandi kazzola bil-lest. Mela kif sa naħdmu? Hawnhekk għandna il-bażi l-ħaxix. Once li l-ħaxix ikun lest, sa naqbdu il-zalza u nitfgħu hawnhekk. Sa tagħqad f'minuta jew tnejn. Inżidu il-laħam. In-noodles li se nsajr issa u nħawdu kollox flimkien. Li rridu nżidu biss imbagħad ftit kosbor frisk, coriander frisk. In-noodles sejrin hawnhekk għandhom bżonn żewġ minuti biex isiru. Sur Direttur, kemm fadalli ħin? Tliet minuti, tajjeb ħafna, mela mhux sa nitfagħhom għalissa. Għax dawk l-aħħar minuta. Hawnhekk għandna dan għaddej. Ftit żaru melħ. Ma nisseġerawx għax is-soj sos ikollu naqra melħ iżejjed fih. Tajjeb. Infakkarkom nissibu riċetti fuq il-Facebook page tagħna What's Cooking Issib il-links ukoll hemmhekk u biex terġgħu taraw il-programm on demand kif ukoll issibu r-riċetti itlu fuq il-website tagħna aceline dot media. Mela jien nista' ngħidilkom li il-curry lest hawnhekk. Ir-ross huwa lest ukoll. Dak sa nsaffih, hawnhekk għandi stir fry, il-ħaxix sar sew, ħa nżidu diż-zalza, anzi l-ewwel ħa nżidu il-monx tu. Għandna qisu għaxra tnax il-monx tu, ħa ntuhom tissira malajr. Hemmhekk diħla dik it-salza li għandha stock pot issa ovvjament irridu s-salsa tagħqad u tinħall dik is-stock pot. U fl-aħħar ħaġa nerġa' nżidu il-laħam u fl-aħħar in-noodles u l-kosbor frisk. Dik hija riċetta oħra għalikom il-beef stir fry bil-ħaxix, riċetta verament sempliċi, riċetta ta' malajr. Ndumu xi 8 minuti biex innestuha. Mela, in-noodles sejrin hawnhekk Ġol misħun. Ħa nsajruhom i minn hemmhekk imorru ġot-taġen, din diġà bdiet tagħqad u kull ma rrid nagħmel nerġa' nżid il-beef. Mela ħa nkompli hawnhekk ftit munt ta' pubbliċità u lesti biex inservu l-platti kollha ta' llum ibqgħu hemm. Lesti hawnhekk bil-żewġ riċetti li preparajt għalikom illum kellna l-curry tal-qara ħamra kif ukoll il-beef stir fry. Ħanibdew b'dak il-curry, għamilna dak il-curry f'dawk il-ħwawar kollha, kellna l-qara ħamra, il-butternut squash, u mbagħad fl-aħħar tfajna dawk iċ-ċiċri O dak ir-ross hemmhekk bis-cinnamon sticks u s-star anise, o dawk ħallihom hemmhekk ġor-ross. Ehm, dawk tajbin u jagħmlu togħma verament tajba. O hawnhekk kellna dak il-beef stir fry, għamilna l-marinade għall-beef stir fry, o mbagħad sajjarnih, għamilna zalz oħra, sajjarna l-ħaxix, tfajna dik iz-zalza u erġajna tfajna dak il-beef ma' dik ir-riċetta, in-noodles, u spiċċajna b'dil-beef stir fry. Finalment ftit coriander leaves fil-wiċċ, sesame seeds u fil-ġenb hemm id-dajjes hemmhekk b'iktar soy sauce u lime wedges għat-togħma. Jien hawnhekk sa nħallik u nerġa' niltaqgħu għal programm ieħor What's Cooking il-ġimgħa diela. Ciao ciao!